Noswaith dda Mari dwi yy dwi 'di magu ym Mhen-y-groes yn y Fynanlla ond dwi bellach yn byw a gweithio fel warden ar Ynys Enlli. Yy diolch Grug am 'y ngwahodd i i siarad am 'y mhrofiadau i efo hinsawdd neu newid hinsawdd a'r amgylchedd, yy, wrth gwrs, da ni gyd efo'r profiadau o newid hinsawdd, achos da ni'n fyw ar y foment yma mewn amser. Y Grig di gofyn i fi sôn am ym mhrofiadau i yn eang ac yn lleol. Um, mae mhrofiadau i'n eang yn reit eang. Um, yn 2017 eisiau i Indonesia i ar fy mhen yn hun i wneud prosiect dogfennol am effaith y diwydiant olew palmwydd um, ar y wlad ac ar yr amgylchedd yna. A yn ystod y prosiect yna'r ymchwil yn dilyn, well, yn arwain at y daith ac y cynhyrchu yr ffilmiau dogfen byr ar ôl y daith. Dwi'n meddwl yr adeg yna eisiau ar yr daith fwyaf o deimlo yn empowered fel unigolyn i wneud gwahaniaeth i yy jyst sylweddoli pa mor naïf o'n i mewn ffordd erbyn diwedd y prosiect y fyswn i'n gedru gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl. Yy dwi wedi bod ar ryw bendulum o sut dwi'n teimlo bo' 'na newid yn mynd i ddigwydd os fydd 'na newid o gwbwl yym y pendulum ydi bod y pŵer yn ein dwylo ni fel unigolion ac ar lawr gwlad ac drwy ymgysylltu efo'r cymunedau a empowrio bobl fysa ni'n medru wneud gwahaniaeth i yr ochr arall o'r pendulum teimlo'n an anobeithiol, anobaith llwyr a mae'r unig atab ydy os ydy llywodraethau a banciau yn mynd i'r afael efo problemau amgylcheddol sy gennyn ni yym ac am wn i bod y yr ateb rywle yn y canol rhwng ni a nhw a bod pawb yn gweithio tuag at yr un dyfodol. Yym ar ôl y prosiect yna yn 2017 ges i'r cyfle yn 2018 i fynd i'r Arctig ar goch wylio i wneud prosiect am lygredd plastig a wedyn Oedd hwnna yn brofiad gwahanol yym o ran y teimlad bo' 'na wahaniath yn mynd i ga'l 'i neud o'r gwaith oddan ni'n neud achos oddan ni'n yn ran o ymgyrch gymaint mwy ar y pryd yym efo ffilmia David Attenborough efo yy Blue Planet a oedd 'na real push ar y pryd i leihau llygredd plastig. Um, wrth gwrs, ddodd Covid wedyn yn 2020 a mae lot o'r gwaith a'r momentum yna di mynd, ond mae rhywun dal yn teimlo bod o ar radar rhywun rwan. A wedyn yn 2019 nes i wneud prosiect, nes i wneud ffilm ddogfen yn Machynlleth um, am ailwylltio Rewilding a mi o' hwnna yn ddiddorol iawn achos mi oedd o jyst yn highlightio pa mor gymhleth ydy yr atebion ar gyfer yy rhoi lle i natur, rhoi lle i ddatblygiad, cynnal economi leol, chod, ffermio uh, a'r dyfodol. Yr peth cryfa sydd wedi dod allan o bob prosiect ydi bod nhw 'di bod yn cael eu defnyddio mewn ysgolion, lle mae'r ffilmiau 'di cael eu dangos mewn ysgolion, a dwi bellach, gen i un yma, ydi cyfieithu llyfr plant um, o'r enw Sedna a'i neges o'r Arctig, a Ma' hwn am lygredd plastig. Mae o i annog plant i gwestiynu y byd a i fynd allan a a ffeindio allan yym yr atebion dros dy hunan a peidio jyst gofyn i'r odo- oedolion sydd o gwmpas nhw am atebion. Yy heddiw mae'n profiad dydd i ddydd i o newid hinsawdd yn lot fwy tangible. Dwi'n byw ar ynys drwy'r flwyddyn Yym ma' 'dan ni 'di dros y dair flynedd 'dan ni 'di byw 'ma 'dan ni 'di ga'l cyfnoda sych iawn 'dan ni 'di ga'l gaeafa extreme iawn yym leni do's 'a ddim cyfnod sefydlog y dywydd 'di bod o gwbwl a ma' hi mis Mehefin. Ag wrth gwrs rŵan gan bo' ni'n byw ar ynys sydd off grid ma' y tywydd a'r tymhorau yn cael effaith uniongyrchol ar y mywyd dydd i ddydd i. A wedyn yn berthnasol i ben y groes, fatha unigolyn sydd wedi bod yn blentyn ym Mhen-y-groes, yr hinsawdd dwi wedi gweld yn newid adra ydy, wel, tueddiadau plant i fod allan yn chwarae. Dwi yn teimlo bod hi'n bwysig mor bwysig bod plant yn ga'l profiada tu allan. Sy'n rhaid nhw fod yn brofiada... Sy'n rhaid chi fyw ar ynys wyllt i fethu perthynas efo bywyd natur a teimlo um, bo y byd tu allan y drws off y sgrin yn rhywle da chi'n perthyn. Um, so, dwi'n meddwl ella dwi'n meddwl 'swn i'n licio gyfrannu i y sgwrs chi ydi o's 'na ffordd y medra ni annog plant i ddod allan i chwarae neu creu llefydd saff iddyn nhw fod allan yym dwi'n meddwl o'r pendulwm 'na o'n i'n siarad am ar y cychwyn dwi yn meddwl bo' bob un ohonyn ni yn bwysig ag yn rhan o'r ateb. Uh, mae drwy ysbrydoli a ddysgu uh, gwneud siŵr bod plant yn cymunedau ni efo access i'r awyr agored um, ac yn, bod nhw yn magu atgofion, bod, bod y plant yn cael atgofion ac y perthynas real efo'r byd. efo y tymhorau ac efo beth sy'n tyfu o'i cwmpas nhw a yn dringo coed a dyna di'r ateb yn y marn i. Um, achos heb hynny, bydd gen ni genhedlaeth fydd yn hollol disconnected o'r byd a mae hynna yn scary.